Kan si taktak ahcun hi tluk luammam an kan ti, hi tluk luammam an kan salsal i kanmam kan miphun vialte kum sawm sarih sung an kan serhsat ka cu hei chia rih u law amah kawl lila hi tin a tuahmi hna hi hi tluk hlan ni hi tluk duh pawk ka tha ko tiah vawlei cungah hei au len Khakha ka that hna lo, ka nawng hna lo, ka bawmh hna hei ti. Hi vialte inn lo in kan khangh piak i, hi lalte bawmh in kan thlak piak i, hi vialte an kan thah, an kan nawn ko, na hmuh komi ah na va ṭih kha ca chia rih. Kha vialte an kan hlen cuahmahmi cungah i Marco Lila nih an kan hlen ti an duh lo i nihin ni ah he hriam an tlai dih ve. Ai thawh i amah le mah tamara ka si ai ti ṭhanmi ah hi kan i Kawlram cu cheukhat minung hna cu an hlen khawh hna i atu ah Asian a hleng kho ti lo Europe ram a hleng kho lo ni ni ah ai tel lengmang nak pi meeting ah nang cu mi na si lo ca na miphun na hlen ca na tuah sami a tha lo ca te atu meeting ma an kai tel duh lo khi Vawlei khuazapi ah to meeting an kaiter duh lomi kha vun ruat tuah ning sak taktak khi si cu. Ai ai umri an ti. Thil nangmah kutai i min na rak thutmi ka ram hi ka ram lai tiah phun nga bia na kam mi kha va tuah ta an ti. Mah ahcun hlen khawhmi ah nai tel maw? Siloin na ṭih tuk i dah amah lei ah a nai tel? Hi pahnih lawng um kan miphun ah. Hlen khawhmi ah kan i tel si ahcun hlen khawhmi ah kan i tel si ahcun kan thluak maw, kan zei maw, kan khuaruahnak a tlamtlin lomi a si lai. Ti nai tel ah khan cun zeiti awk ṭha la na ralchiat cang i na ṭih cang ahcun ṭih hlah ti awk nih la ṭha lo. Ama belte, amah belte fah sak ti hi cu kan naih ding si. Thinhunnak timi cu kan naih. Atu hi kan miphun ah doh kan thinhun cu kan biaknak an kan tuahto le kan thinhun cu kan ram a tuahto ning ah kan thinhun cu mah ca cu atu nai kan pastor chim bantuk khan hi dothlennak hi a thiangmi dothlennak taya to sipwe kan ti taya to sipwe kan ti ma cin lung kan dok sulai ti hi phan um ko Atu ral atu cuahmah mi hmanh kan lung dong lo. Ralram ah atu kan kal lai, kan i kap lai, a herh cu kan thi lai ti ko mi hmanh kan lung dong lo mi ah nang a kam lei a lung dong mi kha cu khuaruahhar na si hnga. Atu nai ka chim bantukin sang le veng upa maw mino upa maw biaknak lei upa maw NGO maw INGO a zei bantuk group ah an i thimi lungdok a mangmi cu khuaruahhar an si ko a kasa lei zong ah maw zei poh ah maw kan miphun hi zo tuah bu si kan rak kam miphun a sem ka in taluk ram kan ado ral kan ti tlang bo in kan kal lama kan kal lama nge kan ram kan lot i atu cu khi America kan taap mah khin ka zei te kan tikri lai ti ca ka hei thei kho ti lo la maw mah ca cu zei kan ti hnga a ṭih lomi kan um i a duh lomi kan um i kan ṭih fawn lo i kan duh fawn lo i kan thi lai ti kan i hngalh ko i he cheta kan doh cuahmah cungah hin rak doh ve tuah Rak doh ve tuah. Na umnak tein rak doh ve tuah. Atu Hakha ummi nan sia, Falam ummi nan sia, Rangoon ummi nan sia. Anmah uknak tang i a ummi nan sia. Rak doh ve. A chung na do khawh. Aa naih te na do khawh. A bawmh leitu kha ma tang lai ci. i thei than thiamthiam si oni na thei si nangmah te nai thei i ralhrang hi ka do do ma si ka bom do ti sa nangmah te nai thei na nun naga alang ne pek chet naga alang hoi ni an thei lo mana nangmah te nai thei i hleng la hlen kho salo Atu lio hi u le nau hna, nangmah le keimah lawng kan si lo. Kan pawng kan ram hin atu vawlei ah hin Iran in siseh, America siseh, atu Israel